Awle, Kolkata chu Bangkok, Bangkok kan zinna hmasa ber ka tih tawh a, kan tih kha, hei hi Kolkata chu Bangkok kan panna a ni a, ti hianin zanah an delay reng hnuah khanin hun rilṭam te an hlau avang khan Indigo ho khan eitur te'n rawn zem ta, chung vel kan ei zawh chuan kan thlawk chhuak ta a, chuanin mahse kan lo tluang vak lo a. ih Bangkok tum lo khanin Yangon Rangoon kan tih thin International Airport ih Burma ah kan thlawk lut daih nih chu hei hi Burma Rangoon International Airport a nia umm hei Burma thlawhna te lo awm a Yangon Rangoon a nih chu maw chuan eng nge a awm zia aw niang ka tia ka lo mu thlu daih bawk sia ih ih Bangkok ah kan tum amaw ka tia a lo ni bawk si lo a. Ka thiante ka zawt a, a tum thei lo a, hetah Rangoon-ah kan tum an lo tia. Chuanin tum dilna te an han ti teh teh a, chumi zawhah chuanin kan tum a, mahse airport chhunga luh dilna te kha a lo ngai leh a, rei fe kha kan nghak leh a, chuanin boruak tlem tawh bawk si nen hei an phun nawi tan a, ih passenger te pawh hreawm an ti hlawm hle a, keimah pawh hreawm ka ti ve tho a, mahse kan thiannu pakhat a thawha a, chuanin. Tiang kan thu thap a thlawhna chhungah darkar in zah hi kan in khung ni tian a la chhuah theih bawk si lo a, Rangoon International Airport te kha an be mek a ni. Chuan tian in chhuah nghak hlel in tiang kan ding an ding thup hlawm a, vai ho hian in an ni chu an enge phun nawi ang hrat ka ti dawn nge tawngmawi lo ni lo se, chuan tikhan an lo in khap dai a then in umm. Pilot te khan thil awmzia vel te khan rawn sawi fiah a, tian Rangoon International Airport ah chuan tian chhuak thei si loin thlawhna chhungah kan tang reng a ni, tun tum chu May thla ania kan tluang lo hliah a, ruah sur vang lai te, khawchhiat vang lai te lo ni bawk nen puan lohna hlir in kal lam atangin kan awm a, mak kan ti hle a. Mahse Pathianin min veng a, hei hi Rangoon International Airport, Burma chu ni maw Bangkok tum tura kan inngaih laiin ehh remchan lohna zawk avangin tah hian kan tum ta a, luhphalna te an han hmuh hnuah kan han lut a, rei fe an dir hnuah luhphalna kan hmu a, chuanin airport chhungah chuan Rangoon Airport chhungah chuan kan lut ta ti hianin. rei fek an nghak a ni maw Rangoon International Airport ah pawh hian rei fek an thu a tian thla te kan la kual a tih tur lo awm vak bawk lo nen a rilru ṭam te pawh a hnai leh tawh a thlawh naah kan kan tluang lo char char kan tih tawh kha maw kan lama ṭain thlawh na delay te awm a chuanin ei tur chu Indigo in an lei a an order a tian min rawn sem ta kan hmel a zir zel khanin. Kan ei duh chi tur min rawn sem ta ni maw? Vai ho chu Biryani, Chicken tih vel te an rawn pe a, keini chu eh Chinese food lampang min rawn pe daih ni te an awm awl pahin thla te kan la a, Yangon National Airport, Burma a thlalak te pawh kha ta lawm kan tia thut hahdam mai mai pah ten hianin thla te kan la a, umm lehlamah chuan a hlim awm leh phian zel thung a ni, kan hun tawn apiang hi. hlimna lamah hian la thei ila maw a nuam mai ni hengah te pawh hian kan hah kan hahdam em em tho nih chu kan rilru chu maw tunah hian umm mahse bangkok thlen vat vata bazar vel te kha kan nghakhlel ve tawh em em a hun kha kan nei tlem bawk sia. Haw lam ticket te pawh cut lawk vek kan nih vang khan kan hun kha kan bawh chhe duai anih chu maw kan thlawhna tluan loh vang khan mahse Burma kal ngai lo Burma la kal ngai lo tih tak ah Yangon national airport a kan tum pawih leh lamah chuanin sawi ve reng reng ah leh video te dah tha ta ka tia ahh hlim awm ang reng ka tia chuan kan la rawn ti zel dawn ani thla ka la char char a tih tur awm lo bawk nen. tah hianin thil te pawh ka sawi ve a mahse sound hi ihh a rik tam deuh em avangin kan off anga ka sawi vek tawh tho a helai ka thil sawi pawh hi chuanin chhuah theih tawh dawn tih vel an rawn puang niin ka hria tah hian an rawn puang tep a i phone ten charge a. Internet a awm bawk si lo a, a buaithlak lutuk a, kan chhungte min lo ngaihtuah ang a tih kan tia, engmah kan hrilh thei bawk si lo a, keiphei chuan signal ka nei lai thei lo hrim hrim a rei lo teh wifi man tur a awm lai pawn heti ang vel chu kan ni a buaithlak khawp mai tian charging point ah hianin an an charge huai huai a umm kei chu charge ve chu ngai chuang lo a eh internet connection internet signal ka nei bawk si lo nen. Tihianin kan thu ngawt ngawt mai nih chu ngati hnuah a la hlu ang ka tia tian uluk takin thla te ka la a Rangoon Yangon International Airport a kan awm lai hian ka pi te an sawi thin a Rangoon Rangoon tih vel hi kan naupang lai atangin kan beng a ka lo hriat hnem tawh avang hian ka ngai hlu ve em em bawk leh nghal a. Ka pa nu te lam pang hian an sawi thin a ni. Rangoon ah hian ka pi nau pawh a awm avang in ih ka mit a la ve hrim hrim a. Lehlamah chuan in heta kan tum daih pawh hi a lawm awm te ka tia. Kan sawi belh leh lo vang a, ih thlawhna a kan kan a chhunga kan dan chhung kan tang ti mail a, ih Yangon International Airport te an phalna lak kha a ngai leh a, kan tum phalna kha an lo hmu tawh a, an tum a chuanin a chhunga luh phalna kha ih dil leh ngai anih chu kha khan dil leh chhung khanin a then an luak te lo chhuak a, thlawhna chhungah kan awm rei lutuk a, boruak. a tlem tawh bawk sia. A then luak chhuak lu hai tih vel ten an awm avang khan an ni pawn thei pa tawp chauh in ih min rawn phal hma sak a, kan lawm em em a ni. Heng hi umm airport chhung vel chu ni a, Burma airport chhung vel an ti changkang khawp mai ih kei ni ram pawn kan thluk lo nasa a nia, hei an international airport a nia umm a changkang a nia a zau bawk sia toilet vel te pawh a nuam a. Engkim a nuam reu a ni. Chuan hei hi chuan tunah hianin thlawh chhuah theih tawh tih kha an rawn puang a chuanin eehh yangon international airport ami te khan an tia mi no buai pui vek a nih chu maw a ngai sia tih hianin kan hming te engkim kha an mahni khanin mi no buai pui vek tawh ta nih chu maw ih khuta indigo staff te ang tho khanin mi no buai pui vek a chuanin thlawhna kan lut leh thei hram a ni tha deuhin.

Yangon International Airport thil vêl hlâwmna tûr eitûr te min lo sêm vek a Indigo ho chu an sênghlêm ve ngawt ang passenger zah sawm sarih pariat an nia Myanmar International Flight a nih kha tûnde thla hawk chhuak mêk chiah ka hmu a. Nge an ram a buai bawk se hei an thlawhna te pawh an din thup mai ni maw sawtah sawn pakhat a thlawk chhuak dawn China airlines a tunah khan China airlines a chhuak chiah

ti hianin Rangoon khawpuite ti hianin kan hmuh ve theih phah a ni mai ta ti hianin ka naupang lai chuan ka pa lawma te ka pi te hoin an sawi ngun em em avang hianin a hming hi kan hre lar hlur a ti hianin a takah kan han hmu ve a a lo ropui em em mai a hei eh Bangkok tum tur Rangoon ah kan tum daih ka tih kha maw kan lo khuate chhiat avangin thlawhna a tum theih loh a tiang vel chu a ni kan hriat dan in maw. hei rengkung khawpui hi a lo pui em em mai a ka rin phak bak daih in a lo ropui a ni ih chung lam atanga en chauh kan ni ta a hmunah phei chuan in engtin nge aw a ropui ang ka ti kal ve te pawh chak awm khawp mai khawpui chhung ah hian a ropui tak tak a ni a zau bawk si a. mihring pawn tam ngawt ang tih ka ring a ni tah hian an lei let zawl vel te a hmuh nawm ka ti thlak a la lo thei thin lo a nakinah video te kan la dah tha ang a nakinah kan la en let tawh ang tun hun mai ni lo nakin hnu a en let ah ka tia hei phaizawl zau deuh deuh te pawh hi hmuh nawm em em a nih chu maw buh te chi hrang hrang an ching a hung ah khuan. an la lut hnem ngawt ang nihawi chi te tiang vel te pawh chuan chin ka ring a ni ta tiang an phai ah hian an lei let ah hian ka reng bun lei let awi a rap thlak lutuk lutuk a teh chi a bawh ne a bawh ne. a mawi awle reife Burma atanga Rangoon International Airport atanga kan thlawh hnuin Bangkok kan thleng dawn tawh a hei a lo lang ruak ruak tawh a Bangkok --